Salam gadyrly dostlar, mähriban watandaşlar. Kanala hoş geldiňiz. Eger siziň kompýuteriňizde e, esas peýdalanýan Word, Excel, PowerPoint ýaly programmalarymyzda gyssagly işlemeli wagtymyzda haýsydyr bir näsazlyklar ýüze çykanda ýa-da Office paketini satyn almak islemeseňiz, onda onlaýn görnüşinde internediň üsti bilen arkaýyn meselesiz işläp ulanyp bilersiňiz. Bunuň üçin internete girýäs we şu ýerde ýazýas Google dokument. Men ýaňy ýazam soň çykdy. Şoňa basýas we öz ofitsial saýtyna girýäs şu ýerden. Ine dostlar, görşümiz ýaly, şu ýokardaky dört sany programma bar. Bunuň birinjisi dokumenti ýazgyly. Bu Word programmamyz, bu Tablice, bu Excel programmamyz, bu üçünji prezentasiýa. Ol biziň PowerPoint programmamyz. Ýagny dürli prezentasiýalary taýynlamak üçin. Geliň Word programmamyzy barlap göreliň, açyp.

Ynha dostlar, görşümiz ýaly biziň Word penjirämiz açyldy. Geliň bu ýerde bir zatlar ýazyp barlap göreliň. Bunuň şriftini beýledäki ýaly esasyna geçirýäs. Geliň ýazalyň. Mysal üçin salam. Ha, dostlar, edil beýle-de, beýle kwortdak ýaly hemme zadyny peýdalanyp ulanyp bilýäs. Nähili ýagdaý edecek bolsak, we tablista goýjak bolsak, staka basýas. Azajyk üýtgeşigräk, ýöne barybir Indi düşünse bolýar. Şular ýaly ýagdaýda nähili etjek bolsak, özümiz edip bilýäris. Ve bundan soňra dokumenti işledik, taýýarladyk ve bunun bundan soňra adyny üýtgetjek bolsak, şu ýere ýazýarys. Näme at girjek bolsak. we öz kompýuterimde sahlany etmek üçin edil beýleki Worddaky ýaly faýla basýas we bu ýerde sahlany etdärle skaçat ýüklemek üçin skaçady we şu ýerden öz formatyňyzy saýlap bilýäňiz haýsy özüňize gerek bolsa bu birinji dosk format görnüşi bärde tekst goý görnüşi bar görşüňiz ýaly we pdf görnüşi bar haýsy özüňize Gerek bolsa şony saýlap ýükläp bilersiňiz. Şoňa basýas, ine görşüňiz ýaly dostlar aşakda ýüklendi. Ve ýene bir başga görnüşem bar bu Word'un. Ol onu açmak üçin Office diýip ýazýas. Office Live görşüňiz ýaly ve gözledýäs. We şu ýerde öz ofitsial saýdyna girýäs. Şu taýda biziň belläp geçmeli zatlarymyzyň biri. Biz eger bu saýtda ilkinji gezek bolsak, siz buňa registrasiýa bolmaly bolýaňyz. Onuň üçin öz elektron poçtaňyzy we parolyňyzy girizýäňiz. we başga hiç zat gerek däl başga. Görşüňiz ýaly men ýaňy giremsoň meňki uje girdilgi dur we şu ýerde edil beýleki Word programmadaky ýaly hemme zat bir meňzeş haýsy gerek bolsa özüňiz saýlap arkaýyn döredip işläp bilýäňiz. Ynha dostlar men şunuň bilen şu wideony tamamlaýan bu wideo size peýdaly bolandyr diýip umyt edýän. Eger kanalymyza täze gelen bolsaňyz, agza bolmadyk bolsaňyz agza boluň, laýk goýuň dostlar. Eger ýene-de haýsy tema boýunça nähili wideo taýýarlamaly bolsa aşakda teswirde ýazyp bilersiňiz men uly höwes bilen başardygymdan ederin. Hoş sag boluň.